Yehowa kpe edzedzi na mí nusrɔ̃la kple dzila be míegalé mia gbɔ le gaƒo sia me be míagayi ɖe míaƒe nusɔsrɔ̃ dzi eye dzila fi sia ke nana be viwo nate ɖe eŋu eye woagasrɔ̃ nu kple mí eye nusrɔ̃la fi sia ke mía ŋkɔ sem hã do vevie nu eye nàgaɖo to mí. nɔ mía gbɔ ɣeawo katã ɣi. Akpe. Mígale mia gbɔ kple dɔwɔnya ɖe wonya nɔnɔme fiatɔ yike nye hatsotso etɔ̃lia yike ŋu mía le ŋku ɖo ale be mía kpɔ be nukawoe nye nya alo nyaha si fia nɔnɔme aɖe si me wowɔ nane ɖo le nyagbewo me. Ye kɔ dɔwɔnya wonye dɔwɔnya ɖe wonya ye ta efia nɔnɔme si me ke wowɔ nane ɖo. Akpe. Kpɔɖeŋu aɖewoe nye. Dzadzadza, blewblew, kabakaba, memie, ɖɔɖɔɖɔ, nyamanyama, tututu, dzigbɔɖitɔe, dadatɔe, nublanuitɔe kple bubuawo ke míakpɔ ale si míazã le nyagbekpɔɖeŋuwo me ɖa. Gbãtɔ, amenakpɔ figala dzaa, amenakpɔ figala dzaa. Evelia, Gbadagbawo zɔna kabakaba, Gbadagbawo zɔna kabakaba, ale be dɔwɔnyaɖɔnya, nɔnɔme fiatɔ eya ma le te. Etɔ̃lia, Ɖeviawo ɖu nua blewublewu, Ɖeviawo ɖu nua blewublewu. ale be nɔnɔme si me wowɔ nuɖuɖua ɖoa eyae nye bleble ema le ete. Enelia, hadzixa la dzia ha kple movevieɖoɖo. Hadzixa la dzia ha kple movevieɖoɖo ale be leke hadzixa la dzea hae kple movevieɖoɖo. Atɔ̃lia, dafliso ƒua nu dadatɔe. ɖafliso ƒoa nu ɖaɖatɔe abe dɔwɔnyadɔwɔnya nɔnɔme fiatɔ eya hã enye ma le ete. Akpe míayi ɖe edzi. Ŋutsu la wɔa nu dzimagbɔɖitɔe. Ŋutsu la wɔa nu dzimagbɔɖitɔe ale be nɔnɔme si me ŋutsua wɔa nu ɖo enye dzimagbɔɖitɔe.

vinyo ƒoa nu yakatɔe ale be dɔnyaɖɔnya nɔnɔme fiatɔ eyae nye yakatɔe. Asiekelia, dɔwɔla akuviatɔ la ƒo gbe la nyamanyama. Dɔwɔla akuviatɔ la ƒo gbe la nyamanyama. miaƒe nɔnɔme fiatɔ eya hã ema le ete ɖe wònya ɖe wònya ema le ete. Ewolia, akuvitrɔ hene esi wòkpɔ fofoa le mɔ dzi, akuvitrɔ hene esi wòkpɔ fofoa le mɔ dzi. Ale be dɔwɔnya ɖe wònya nɔnɔme fiatɔ eyae nye hene, hene akpe dɔdeasi kpui aɖe eye ate ŋu na nuɖuɖu míaƒe comment section ele ŋu faa alo ne enye dzilavi woate ŋu na nuɖuɖua ale be nàkpɔe na wo ɖa be ede ha. Gbãtɔ. Dzeŋu zɔna zibɔɛzibɔɛ, dzeŋu zɔna zibɔɛzibɔɛ. Evelia, toroko srɔ̃a agbalẽ vevie, toroko srɔ̃a agbalẽ vevie. Ɖe dzesi nɔnɔme dɔwɔnya ɖe wònya nɔnɔme fiatɔ le esia hã me. Etɔ̃lia, dzime aŋege xlẽ agbalẽ la to eme memie. Dzime aŋege xlẽ agbalẽ la to eme memie. Enelia, yenya kpɔ wɔa nu dadratɔe, yenya kpɔ wɔa nu dadratɔe, yenya kpɔ wɔa nu dadratɔe. Atɔ̃lia, ahiãɖuga doa gbe ɖa atraɖii. ahiã ɖu ga doa gbe ɖa atraɖii. Yo akpe enye be nète kpɔ edzila akpe ne viwo ɖa be ƒe ŋuɖoɖoa de hã ele be ne nye ya ganye zi gbãtɔ mia ŋkɔ sem alo mekpɔ kpli woƒe pagewo ɖo haɖe kɔ o. Dze agbagba kple mí le Facebook kple Youtube sia le Hugonant Akakpo ale be ɣeawo katã míaƒe nusɔsrɔ̃ anɔ gbɔwò. Instagram hã míele afi ma fifia eyata míaƒe nusɔsrɔ̃ anɔ yi ɖɔ ka dzi eye ɣeawo katã yi nàse mía ŋkɔ. Akpe Mawu nenɔ kpakpli wò.